السلام علیکم سامعین میں ہاں تہاڈا اپنا میزبان عباس سواگ تساں دے دے پے وے عباس سواگ تھل ثقافتی رنگ اج جیڑی گال میں تہاڈے دوستاں دے نال کرنا چاہنا ہاں او اے ہے کہ بڑا ہی مشہور و معروف ڈائیلاگ ہے جیڑا کہ روزمرہ زندگی دے وچ تہاکوں تقریبا روزانہ سنن کو ملدا ہوسی کہ ساکوں ہر گال دا پتہ ہے اور جڑا دوجا ڈائیلاگ ہے کہ اساں دھوپ تے چٹے نہیں کیتے یعنی ساکو بھی ہر گال دا پتہ ہے میں بھی یہ گال تو انہاں دوستاں دے نال اتفاق کرینا کہ بالکل انہاں کو ہر گال دا پتہ ہے لیکن ان پتے دا کیا فائدہ جے تک تساں وہ مقصد ہی اچیو نہ کر سکو جیویں کہ قیامت دے ڈینہہ اللہ پاک نے سب توں پہلا جیڑا سوال کرنا ہے او نماز دا ہے کہ نماز جیندی قبول ہے تے اوندے بئے عمل قبول ہن ہر بندے کوں ایں گالھ دا پتہ ہے لیکن لوگ نماز نہیں پڑھدے یا گھٹ پڑھدن کیا او قیامت آلے ڈیہاڑے اللہ سائیں کوں آکھ سکدن کہ ساکوں پتہ کوئی نہ ہئی بالکل انہاں کوں پتہ ہئی ایویں آلی کار جیویں روزے ہن کہ روزے مسلماناں تے فرض ہن، بیماراں تے مسافراں توں علاوہ کتنے لوگ روزے رکھدن۔ کیا قیامت آلے ڈیہاڑے اساں مکر سکدے ہیں اللہ کولو کہ ساکوں پتہ کوئی نہ ہئی۔ بالکل ساکوں پتہ ہئی اساں رکھے نئیں۔ جیویں سارا ڈینہہ سموکنگ کرݨ آلا بندہ ویہہ سالاں بعد جیڑھے ویلے ڈاکٹر کول ویندے تے ڈاکٹر اوکوں ونڄ کے آہدے کہ تہاڈے پھیپھڑے ختم تھی گئن کیا او ڈاکٹر کوں آکھ سگدے کہ میکوں پتہ کونہائی کہ سگریٹ نقصان دہ شئے ہے حالانکہ ڈبی دے اتے لکھا ہوئے ترائے زباناں دے وچ لکھا ہوئے۔ سموکنگ از انجوریئس فار ہیلتھ، انگریزی وچ لکھا ہوئے۔ بائے پاسوں لکھا ہوئے خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ ہن تاں انہاں نے ڈبی دے اتے ہک بڑے خطرناک جئی تصویر بنا ڈتی ہے کہ اگر کجھ لوگ پڑھے ہوئے کونی تاں انہاں کوں ایں ڈبی دی شکل توں اندازہ تھی ونجے کہ اے چیز کتنی نقصان دہ ہے۔ وت وی ویہہ سالاں بعد جیڑھے ویلے اوندے پھیپھڑے ختم تھئے ہن او آکھ سگدا ہے ڈاکٹر کوں کہ میکوں ایں گالھ دا پتہ کوئناں ہئی۔ بالکل اوکوں پتہ ہئی اور او آکھسی کہ میکوں پتہ ہئی بس میڈے کول غلطی تھی گئی ہے۔ ایویں آلی کار شراب نوشی کرن آلا بندہ اگر ویہہ پنجی سال بعد کہیں ڈاکٹر کول ونجے اور اوندے بالکل جگر لیور ختم تھی گیا ہووے کیا او اے کلیم کر سگدا ہے کہ میکوں پتہ کوئناں ہئی ڈاکٹر صاحب بھائی بالکل پتہ ہئی۔ پتہ ہئی لیکن اوں شراب نوشی ترک نہیں کیتی۔ یار میں سادہ جئی مثال ڈیواں کہ ہر موٹے بندے کوں پتہ ہے کہ میں پتلا کیویں تھیوݨا ہے۔ اوکوں پتہ ہے کہ میں بیکری دیاں آئٹماں چھوڑ ڈیواں، میں کولڈ ڈرنک چھوڑ ڈیواں، میں سویٹ چھوڑ ڈیواں، میں واک کراں، میں ایکسرسائز کراں تے میݙا وزن گھٹ ویسی۔ لیکن کتنے موٹے تساں ڈٹھن جیہڑے پتلے تھی ڳئے ہوون۔ کیڑھے بد نصیب کوں پتہ کونی کہ صبح دی سیر کرݨ نال بندہ سارا ݙینھ خوشگوار موڈ اچ رہندا ہے۔ ہر بندے کوں پتہ ہے لیکن کتنے لوگ صبح اٹھی کے سیر کریندن۔ ایہ جیڑھا ڈائی لاگ ہے جیڑھا سارا ݙینھ لوگ اکھیندن کہ بھئی ساکوں ہر گالھ دا پتہ ہے اوں پتے دا کوئی فائدہ نی اگر اوندے تے تساں امپلیمنٹ نہ کرو عمل درآمد نہ کرو۔

جیکوں استعمال اچ نہ لایا ونجے۔ امید کرینداں کہ میڈی ایہ مختصر جیہا پیغام تساں دوستاں کوں ضرور پسند آسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔